Rum operation ti November ni kul le nikhat in kan i thawhnak i December ni kua tiang kan rianṭuannak ahhin atu ni cheucheu ṭei i hmu le cun ni tonglong ṭei i hmu anmah pahnih lawng an si lo bawi tlang captain in khin a thimi tam tuk tutan hi mu. an thihnak kong ka van chim hlan ah ralbawi a thimi an tam tuk i zeitluk in dah atu hi mah hlan ah Lairam CNA a si ah CDF a si ah Lairam hi Min Aung Hlaing ralhrang nih ral an kan rel lo ki a hme te se so a vak pai se so mi bantuk te te khan an kan rel i nizan ti ni Sidifak kha kan cawlcanghnak Sin-e ṭamhang ah aa bawm in kan cawlcanghnak nih hin hi Kawlrampi ralhrang a lau tak tuk hna, a ṭhih tuk hna. A ruang cu a chung thilri kan theihmi tampi um ruangah kan chimmi si i mi aunghlai zong a khuaruahhar ti kha a si ko. A ruang cu ṭayimhu pahnih lawng pahnih bak an thi seloin ralbawi tam tuk an thi. Tutan Kiamtlang sakhan kan laknak chung a mu. I khakha caah hin atu hi Chimpine hi ke kan hawt ngai, vei ah an kan ṭih ngai ti kha van kan ruahpiak chih u ti kha cahsawm chih kan duh hna. A tlangpi in hal nan kan halmi cu vei ah nitunglung teim hnu le ralbawi tam deuh hi cu kiamtlang sakhan November ni sawmthum kan lak ah khan an i tel dih. Khah khan an thi. An thi i aho kan zenkuan le aho kan sniper le ti kha chim awk um lo. Sakhan chung i a lutmi a solhṭim kan ti lai cu ti. Chemhung i a phoih pawl i a lutmi pawl hna i an kahmi chungin a thimi si ko. Meithal kuan lo zongin a donghnak bik cem i a tangmi cu bu-hmupa pakhat a tang i cucu pa nih cun lemhniau a duh lo ti kha si ko. Kan tlaihmi hna minung palei kua sin kan halmi chung a mu. Khor chungah a himnak pangga ka roh chin chungah an lut i meithal ka awk an ṭha lo. RPG in kan kah hna, latpi bom in kan cheh hna. Cucucu a donghnak bik cem ah an bu hmupa a thi i an bu hmupa a thih hnu lawnglawng ah an zapi te kha let an hmiau dih i cylinder an tuah i kan sinah an i ap dihnak kha si. Cucu si i aho kan kuan i aho kan zen ti kha chim awk a ṭha lo. Asinatein uh, chim zong kan duh lo buin atu ah van chim ko ning law ti chiat chop dei mu hi kemtlak sakhan ummi si lo timi ti ṭa le lei a ummi si i a rak kai Hakha lu a timh caah a rak kai i atu Kiamtlang sakhan le cun Hakha University Langkhuai karlak te ah khin motor in an rak don. An rak don i cucu lamthlang in an rak ra i vaiah lampi a van lut. Motor nih a don i a van i mer pah ahhin kan nau le kan fial hna i cucu ka zun a ummi kan fialmi hna ka fial hna ti ko ning law ti ka zun ummi hi a fuinak chim ko cun si dia fakha deuh kan chiahnak hna si a ruang cu hakha a naih tuk tikah a dang hmunhma a thei lomi kan rakap cu a jipo emergency in tat sau tan ha a herh sual ah hnu lei tolh tan ha herh sual ah lam kan tlau sual lai ti ka kan phan ruang ah kam ah si dia fakha deuh kan chiah hna cuka zun cu minung palhei khatte kan chiah hna i Cucu nih cun motor an hmuh tikah a rianrannak an kai hnawh i an zapi te hmanh an phan manh lo. Motor a van kai, a van i mer pah bak khan a kah i cucu a kaptu zong cu minung pakhat te a si. Kanmah si te fa kha in B1, C2 in si i a min zong chim ko ning law C cung a si. A kaptu amah pakhat te nih cu kah, a kah i motor cu ni cheu cheu teim hu zong aa tel ti hi kan thei lo. A ho aa tel ti zong kan thei lo. Teim hu pa thengmang kan kah ti zong kan thei lo. Inn chungin a va kai zokzok i a rianrannak in ka kahter ti ko ning law ti a kah i cucu ahcun a van chiat ah tei hmu cu maw a van that kan ti hnga dik saupi temp hau ti loin vaya ka zun cun a va khen ka khan a thi colh lo hakha khua chung ah an luhpi ta masat i sizung a phak hnu ah vai a thi mi kha si I chim ko a si ahcun khi CNA a si diap ti kan i thlaknak a si lo. CNA nih thiltha tampi an tuahmi um, CDF zong nih thiltha tampi kan tuahmi um. Asinain tuni ahcun fian a herh caah halmi si caah ni chiachio teim hu kha cu CDF Hakha kut bak in a thi timi te kha hika zun hin fiang tein van chim ka van duhmi si. Cucucu Pu Fung a van ka halmi ah van cang sehlaw Pu Zung Hnin nih a van ka halmi chungah Hakha khuapi laknak dingah hin CNA ralbawi le CDF Hakha ralbawi hi nan lung nan i khat maw? Cun a caan te hna tah bia nan i ruah ṭi maw ti hi nan van kan halmi hi thil ṭha taktak si. Zapi zong nih nan theih an duh ciomi si lai. Asinain atu tiang cun kan chim lengmang kha CNA uh, kan CS thok in kan VCS in ral kan tu ṭi hna kan ṭhu diar ṭi hna i zingzan kan i chawn hna i information tete kan i share hna kan i chawn bia peng a chawn bia peng mi kan si kan i thei thiam ngai ngai tiah kanmah nih cun kan i ruat tu tiang a cun ti kanmah zong uh, hoil hen ral tuk thiam kan va si lo na te in ka hen sidia fakha nih ralbawi ah upa hmaisong ah ti an kan thim ve caah Khati kan i pehtlaihning kha si im. Ani caan cu kan khiak rih lo. Cun cucun cucun kan tuk te lai ti hi meeting ngaingai a si lo natein uh, nizan naite ah atu hi nili nili maw sining ah desi cucu lawng cu a luan rih lai. Cu zong cun VCS he tha tein kan ṭhuṭi hna, kan president he kan ṭhuṭi hna bia kan i ruah hna i meeting ngaingai si lo in ti kan i ruah ko. Hakha cu cu pungsan cu kan lak te lai cucu cucun rian kan ṭuan lai i cuticun kan tuah te lai. Mah ahcun mipi an him bik te lai. Cucu cu a ṭha lai. Cun rianṭuan zong cucu zatel kan i khon a hau. Hriamnam cu zatel kan si hau. Minung thazaang mah zatel kan si hau. Mipi humhimnak ding caah cucu vialte cu kan tuah hau ti kha a tlang pin kan i ruahcia dih. Asinain a ni caan kan khiak lo. Cun minung thazaang mah zat hrawnghrang kan si lai ti tiang le rianṭuan hrawnghrang cucu kan si lai ti tu cu a tlang pin kan i ceih dih cangmi um. Cucu vial cu si. Kan lung hi kan i khat ko. Kan lung kan i khat ko. kan lung kan i khat ngai. Ramchung ral a tu ṭimi cheukhat hi minung a tam deuh cu kan lung a khat. Minung kan si ve bantuk in CDF zong CNA vai chiatnak a chim pahmi zong cu a um kho men. CNA zong nih CDF chiatnak um pahmi kan um kho men. A- Minung phung a si caah mu. Minung tampi a zaza in ral kan tuk tikah minung cu kan ṭhat dih phung si lo, chiat dih phung zong si lo. Asinatein a ṭhami hi zakhat ah sawm sarih, sawm riat tluk cu kan si i a ṭha lomi cu pakhat hnih te cu kan nau le chimmi an um. Asinatein kanmah kan hruaimi hna kan ralkap hna chungin zeitik hmanh ah CNA chiatnak le CNA he i rual lonak bia a chimmi hi ka hmaika an chim sual chung khe cu ka sik bak hna. Hi hnu vekhat na chim rih cun ka duh te lo tiah fakpi in ka ti hna. Keimah pumpak zong nih CNA chiatnak chim ka duh lo. Halmi leng a si natein CC ralkap kan i ti hna i atu ahhin minung tlawmpal te kan um hi. Chinram ah fak tuk in kan kuai kan rawk. Mah chinchep i CNA le CDF eh kan ti zo phei a Thantlang eh kan ti kan thang kan i chiat a si ahcun ralteinak ding lam hi kan neih lo ti khi a fiang ngai ti khi kei min cu ka hmuhmi si. Cucacaah keimah pumpak zong nih ka chim ding a si lo ee. CNA ralbawi te zong an chim ning silo CNA zong an chim ning CDF nih kan chim ning a si lo ti kha ka zu hmun in kanmah nih cun kan i fiang bak cucaah ramleng lei ummi kahin NA thim ca zong siseh Chinchiling Club zang seh seh cun CDF zong phai CDF Thantlang zong nih Lautu zong nih support team vialte zong nih hi te hi kan ruah piak peng ti khi ca som si kan duh hna A tlawmtemi minung kan si i na ngai kei ti kan i doh chung cu ral hi fawi tein kan tei lo tiah kei cu ka ruahmi si. Kan tlawmte chinchap atu a CB a CC a ti kan um lio ahhin CC ummi minung tlawmpal te hi kan lung aa rual bak a herh. Kan lung aa rual bak a herh. Cucaah CNA ralbawi thok in CNA ralkap vialte siseh CDF Hakha zong in kan president thok in ralkap vialte pakhat le pakhat kan chiatnak kan i chim lai lo kan chiatnak chim ding ahcun cun chim awk hi tam tuk an nei cu tam tuk an nei natein mi chiatnak chim cu vei ka zong a tho lem lo cu thennak zong salo thaunak zong salo we chim a herh lo cucaah vei ah chim lo kha tha bik ramleng lei phaisa a kawl mi Supporting vialte zong nih sin i chiatnak kan chim lai lo i sitip chiatnak kan chim lai lo. Kanmah le kan pek kan duhnak te khan lungthiang tein phaisa pe ko sih. Pakhat le pakhat i soi hlah usih. Kan thazang i chat piak hlah usih. I kan hram i phal piak hna hlah usih. tha i pe ko hna sih. Kan chimmi pumpak ca si lo ral teinak ca si ko caah khan te. Cucu te zong cun na van ka halmi leng in ka van pehchapmi a si. Kan lung aa rual ko. Ral kan tuti ko timi te kha ka zun hmun in van chim ka duh. Cun Hakha le Thantlang ralhrang thazang hi uh, a minung in cun an um pah sawk atu he natein an mah ralhrang zong nih an timi hna cu bawng muin le lu tiah an ti hna i nizan ti ni hrawnghrang i training a dih mi uh, ke vai pawl pitu si pawl kan te la cu ti hramhram in an tlaih mi hna pawl he hi hna pawl he atu he uh, hakha thantlang um mi hi an zapi te ah minung zali va sin hna ser law minung zahni fai he cho bao mu ne lu tia an ti mi hna pawl kha ma hna pawl kan si take ra kap tak tak asimi hi minung zakhat atak bi ka zala som ngan tang ha mo ral a tu khomi Wajin pawl kan ti lai cu ti dengmang te khasi dengmang te nan thachia bak hlah a chunglei thil tampi kan theimi hi tlang aunak zong kan chim dih sual ti ka phang ngai uh, nan tha zang thonnak si se tiah kan tinak hin kan chim dih sual ti zong hi ka phang lai dengmang te si ko kan zen kun le cun kan hriam nam le cun kan phaisa he van tling ta phot se van tling ta phot se cikhat te khi si dengmang te si cang rungtlang i a ral an thut diar ning le an tha zong um talo ning le sizung ah an raka pawl mizo pawl apan in an i pan ning kong le kei ngak tu zong an um hua ha ti lo le kei an nga a zan ah security ah an rakap nupi le pawl zong meithal an pek hna kei nga tar nak kong ten ha zong hi tam i kan thei ko kan thei ko a chan a za rih lo Hakha khuapi lak hi a caan a za rih lo tiah kan ti caah khan kan ti rih lo bia a si. Hawi hlan tuk ah kan ti sual lai maw? Hawi cawlcang tikah vai ah khi cawlcang awk kan nei ve te lo sual lai maw ti hi kan rian kan i chiah rih caah a si. Mipi hna phaisa tampi kan pe rih ti kha kan duh rih caah uh, fawi tein tei usih. minung ralkap thazaang tam tuk hmanzong hau loin cu minung tam tuk nih nunnak pek hau loin foi deuh tein tei usih ti hi kan duh rih caah khan caan sau deuh kan laknak si cucaah kan mipi hna phaisa kan pe rio kan bawm rio kan dirkamh rio ti kha cahsuam si kan duh hna hakha hi a tlangpi in van chim ko si cun minung zuthum hrawnghrang an si lai ti hi kan zumh cunin thantlang he zala songma an zan hi kan lak hrawnghrang an si lai ti kan zumh mi si ti cia cu kan theih khawh lo caah ral he cun kan um ṭi lo caah cucu hrawnghrang cu atlangpi in kan theih khawh mi kha asi timi te kha van chim chi ka duh i cucu chungah cun pong a lut lomi pawl bong chung a lut lomi rakap ti cho hlan awk a tlak lomi zong khan rak tam ngai timi te zong kha van chim chi ka duh nizan tini hrawnghrang helicopter in a rak chiah mi hna zong ah khan ralhrang pawl he an rak chiah hna i meithal zong an pe te hna lo tu kha meithal lo an rak phan uniform luklak khan rak hruk hna i an rak phan i atu kha rungtlang ummi meithal chiahru hrawnghrang kan pek hna lai i kan tlaihter ve ko hna lai tiah an ti hna anmah ralhrang lila kong hin an zum hna lo tuan ah tli dih ding le tuan ah a thi dih ding le CDM a tuah dih ding khan an ruah hna i an zum lo ngai hna anmah zong nih keimah zong hin kan i chawn pah thluahmah hna tu hi CDM tuah ding in cucu an zoh ngaingai hna an ṭih taktak hna mi khi khi si i uh, lungretheih awk um lo timi te kha uh, van chimchi ka van duh cunin uh, drung kong kha si i pathumnak ah drung hi kan si kan chim bantukin ral kan teinak dingah him tein ral kan tuk khawhnak dingah zang hlang ten ti kan ṭhut thum hun ten a him nak hun tein uh, mi ta thong hnih thong thum hlatnak in ral nuam taktak kan tei khawhnak ding a si cun kan drung hi sa ko kan jia faita pi khi si ko kan len chi pi khi si ko kan trong he cucaah side fa kha ne thim pol atu he US zong se se ka kip a ram leng a mun ki ka kip a an riam vialte kal ta kan hat chat ya vai khu kiba anin tlong hna ya anin leng hna bi anin ruan hna e bom anin hal hna an ma cha bang selawin mizapi cha rakap cha atin het chat ya side fa kha cha ten aumi hi rakam pek pek hna rakam bom pek hna drung nan kan chok pek mi Thazaang nan kan pekmi hin ral tam tuk kan tei tuk kaw nianti ni ah vui hlei nga bom kan thlak kan ti natein kan bom thlakmi vui khat kan thlakmi hi kg kul a si i a pin taktak khi si. Mihi hla nih bom tam deuh kan rak thlakmi cu 2.5 lawnglawng si cu 2.5 te hna cu tuak ulaw atu cu 20 kg bak si. Aa dang tuk Aa dang tuk tikah twenty uh, two point five i vui sawm nga a thlakmi le atu i twenty kg vui khat a thlakmi kha a pohkoi ah khe tuak hmanh uh, nan tuak thiam ko lai caah tam tuk a dang vui hlei nga kan thlakmi hi ralhrang caah cun a taru taktak si a pin taktak si a cal bak an cal lo kanmah sin i alin a winmi CDM a tuahmi rakap kan hal hna zong sese kan tlaihmi hna se zong ah a cal bak an cal lo an ti rulngo kan theih in cun vai khi kai u an kan ti zong hin an du kan kap hna seh kan ti kan i dup dih ko kan ṭih tuk an ti cu tluk tluk cun an ṭih mi kha si kan rungo an thein cu a cal an cal lo an tol nan sim dih ti ko seh fak deuh kan chiam acun mu khat tiang tiang han an ṭih cucaah minung kan si ve bantukin minung sermi si ven bantukin a caan ah kan rung zong cu a tlak caan um lai nian ti ni pu man bia bang cun jiam bar ne tlaih kha ti a tlaih khe ko a tlaih ko a ruang cu hakha kiang kap cu Rung jamar a tam tuk tikah uh, jamar a tam tuk tikah jamar nih a tlaih ko. Kanmah ta cu chim lo khi Thlantlang leikap lungkhar le leikap an rak thlak mi hman to ko a va tlaih khawh i hakha le leikap rak thlak cu atu a thlak nak hmunma zong kan theih ko kanmah ta kha a chiat ruang le a that lo ruangah mong kan thiam lo ruangah a tlak mi selo jimar ne tlaih mi selo jimar a thon tuk caah jimar kama kan um caah hakha kiang kaba kan um caah jimar ne a tlaih mi si kan rum kha a tha mi si thil ṭha taktak si, kan ralteinak bak a si. Hakha khuapi kan lak khawhnak ding ah thazaang tampi kan chuahpiak rih u. Drung zong tampi rak kan cawkpiak rih u timi te kha hika zumhman in a tawinak tein cah kan duhmi hna si